Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Vläicht sidd Dir wéi mir och der Meenung, datt eis Schoul an engem ganz schlechten Zoustand ass. Mir hunn iwwert déi lescht Jore gesinn, datt d'Staatsexamen ëmmer méi schlecht ausgefall sinn, datt d'Patronen kee méi fannen, dee qualifizéiert ass, datt eis Schüler, wa se mat hiren Aufgaben heem kommen, eis Kanner, eis Enkelkanner, weisen, datt se net méi dat léieren, wat se missten hunn, wat mir enker geléiert hunn, wat elementar ass, fir eigentlech Wëssen ze hunn a fir kënnen hir Zukunft virzebereeden. Déi véier Parteien, déi an den leschte Jore fir d'Schoulpolitik zoustänneg waren, csv, DP, LSAP, déi Gréng, hunn all hiren Deel Verantwortung un där Entwécklung. A wann déi un der Muecht bleiwen, wann déi déi nächst Regierung bilden, dann ass keng Ännerung ze erwaarden, keng Ännerung vun engem Trend, deen de Schüler hir Zukunft verbaut, hir Méiglechkeeten sech ze entfalen aschränkt, an eist Land konkurrenziell géintiwwer dem Ausland weiderhi benodeelegt. Da wat ass da geschitt an den leschte Joren? De Leeschtungsprinzip ass ewechgeholl ginn smile Aplaz Punkte, Bilanen, Orientéierungsprozedure si vereinfacht ginn, Exame sinn ofgeschaaft ginn oder ausgehielegt ginn. Alles dat fir eigentlech eppes virzegaukelen wat net ass, en Niveau virzegaukelen deen d'Schüler net méi hunn. Den Inhalt vun de Fächer gouf eigentlech komplett verännert duerch de kompetenzorientéierten Unterrecht, duerch d'Wechloosse vu sou ville wichtegen Informatioune fir eis Kanner, vu sou ville Méiglechkeete fir méi iwwer eis Kultur ze léieren. An d'Beruffsausbildung, déi ass komplett vernoléissegt ginn an fonctionnéiert guer net méi. Mir hunn einfach en Noutstand an eiser Bildung an. Wat kann een do maachen, fir dat ze verbesseren, wann net e grondleeënden Ännerung vun der Richtung an en neien Opbau vun eise Schoulen? Mee wat gesi mer? Déi Regierung, déi elo hunn, déi politiséiert och nach eis Schoul. D'Qualité scolaire, sou wéi se haut definéiert gëtt, dat ass eng Upassung der Schoul un iergendwellech gesellschaftlech Fuerderungen, sou wéi déi Parteien sech se virstellen. D'nächst Woch an der Chamber stëmme mer e Gesetz iwwer d'Qualité scolaire an eng nei Programmkommissioun, déi keen aneren Optrag hunn, fir mat der Zivilgesellschaft driwwer ze schwätzen, wéi d'Schoulen nach kënne weider verännert ginn, a Gott weess a wéi eng Richtung. D'Wale vum Oktober 2018 sinn déi Chance, fir och an der Schoulpolitik erëm eng Kéier en neien Ufank ze setzen. fir de Kanner erëm d'Méiglechkeet vun enger Bildung an enger gudder Ausbildung ze ginn, fir eis Schoul erëm op en Niveau ze bréngen, deen eisem Land eng Zukunft an engem konkurrenziellen Ëmfeld gétt, fir eise Sproocheregime inklusiv Lëtzebuergesch esou ze gestalten, datt d'Identitéit vun eisem Land net verluer gëtt an datt mer eis net an engem multilinguale Fréiunterrecht oder anere Fantastereie vu lénke Parteie verrennen. Dir Dammen an Dir Hären, Dir gesitt, ech reege mech op doriwwer, mee nëmme well ech hoffen, datt Dir genau esou wéi mir realiséiert, datt eng gutt Schoul einfach déi beschte Chance fir eis Kanner ass an datt Der wéi mir op de Wee gitt, fir eng neier Partei, der adr, d'Chance ze ginn, fir dat ze verbesseren, wat déi aner falsch gemaach hunn. Ech soen Iech villmools Merci a wënschen Iech e ganz schéinen Owend.